Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka mmagabo ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka mohlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba ebile ke rata gore le shere le di-video tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a tshepa gore tlo ipshina ka taba tše e le gore ke le tshwaretše tšona ke a leboga okay um ke rata re dira reading ya rena ya this week molaetša wa beke re ko rena tša phelo di tlo sepela ka sebopego mang ke na le the two of wands ke na le the five of swords ke na le the nine of pentacles ke na le the five of cups ke na le the knight of swords ke na le the devil card okay so mangelo a gago ba re bekeki ke be ke leng gore o swanetše o make sure ya gore dilo tše o di nyakago ka ra bophelo o ema ka maoto a mabedi wa ipotsa gore ke ya go di humana as long as e se dilo tše e le gore di tla go iša sebeng as long e se dilo tše e le gore di ya go tempta di tletše ka temptation as long as e selo tše khe e leng gore ge o ya o di nyaka a kere go ye go šoma gore o di hwetše dilo tšeo e se mokgwa o ka se di kry ka tsela ya gore o hwetše le gore o gata ba bang di-cons as long e le dilo tše e leng gore o tlabe o di šometše ka thata o di šometše ka tsela ya nnete ba re ye ke nako e la gore o eme and then o kgone go hwetša dilo tšeoe ge e le gore go na le mathata ka raphelo ba gago ye ke nako e la gore o try go solva mathata ka raphelo ba gago o seke wa tšhabela ka gore le go ka tšhabela a tla no phela a le gona a tla no phela a o šetše morago a gona mo a yago mara gore wa fediše ke taba e le ya gore o nne fase wa solve o tle ka tsela tše e leng gore o ka fediša e ka ba mathata e le gore a amana le ditšhelete dikoloto tše dintšhi ka ra bophelo jwalo le jwalo gore wena you need to sit down gore o bone gore na o ka beakanya mabaka ao a ditšhelete jang gore o kgone go tswa ka ra dikoloto tše nngwe ka gore ga ona mo e le gore di ka se disappear ga o kgonagale so go nyaka gore wena o nne fase bone gore na o tlo fetša jwang dikoloto tše o leng kare ga tsona wa tsewa gore completely ga o sa ba kara dikoloto okay and then when coming to dilo tša mešomo ke bona dilo tša mešomo ke bona di sepela gabotse ge e le gore wa šoma dilo di sepela gabotse mošomo wa gago ke bona o thabile ge e le gore ke taba ya business ke bona le taba business le yona e sepela gabotse ke bona e le gore dilo tše e le gore di tlišitša tšhelete o tlo fitlha mo e leng gore yona beke neke mo e leng gore o decide go expanda e ka ba business ya gago le ka go e godiša go adder some things ka moara business ya gago goba go thoma another business

you know, go expanda tsebo ya gago go godiša tsebo ya gago mo e le gore o leka go applyela mebereko ngwe gape ka ntle di-company tše dingwe gape ka ntle e le tsela ile ya gore wena o growe um ka knowledge ya gago um o dithute dilo tše dingwe motlho mongwe ebile ge e le gore motlho mongwe mošomo wa gago na le ba na le go ntšha di-trainings tše di itseng ke bona o attenda those trainings e le ntho e le gore e le ntho e le gore o oketse tsebo ya gago ke ntho e le gore ke a e bona dilo ka moka tsona di-stable mošomo wa go sepela gabotse seo se nyakagane jalo go oketša tsebo ya gago okay ge e le gore ga o šome ee go na le mokgolo wa gore le gona o ka ba le this creative ideas mo e le gore o ka ipotsa gore okay gore ke kgone either ke kry mošomo ke eng ntho e nka ke thutelang yona um goba training e itseng ye nka e dirago goba business e le gore ke nyaka go e bula e ka ba business ya mohuta mang ana this business e nyaka training e itseng goba ke tshwanetse ke dire di-research tse di itseng ka yona gore kgone go bona rena ge ke ya go e thoma ke ya go thoma jwang ke ya go e rana jwang so ke some of the things tse e le gore o ka ba o le busy ka tsona this week okay and then ke bona go tlo ba le di-challenges ka rapholo ba gago this week um go na le tše le gore maybe motlho mongwe o ka nna wa di-loser um motlho mongwe wa timelelwa ke something motho a tla o utswetša something lo tša mohuto no owe um ke ntho lano o bontšha gore manaba a gona gara bophelo goba o ka no ba le argument le motho o mongwe goba le batho ba bangwe akere ee so ke ka mokgwa e lego go tlo ba ka gona Yes, ke o bona o le strong go ka feisa mathata a gago. Ke o bona o le strong go feisa manaba a gago. Go na le tše dingwe tše le di tlo koša bohloko because um go na le go ka nna go a kgwetše le gore go na le motho le gore o ka nna wa kgakgana le yena ene ke motho le gore wa mo trusta motho le gore wa mo rata um maybe o boysa expected this from this person and then you are going to feel very hurt okay that argument e tlo kgwetša e le gore ya go tshwenya mo moyeng wa gago akere le ge e le gore the blame is not on you bona batho ba ke bona ba go romotšego but this thing ya go gobatša mo pelong because a se ntho e le gore o e expecta from bona ka nako ngwe well maybe kgotse e le gore ke batho ba e le gore maybe o šoma le bona o ba wa feela gore this person ga respect as a person goba ke motho e le gore jale ka magišane o ba feela gore this person ga respect as a person akere yes it's okay Stand up for what you believe in, uh, stand up for yourself, ba se ke ba o telela, ba tsebe gore ba o respect. O ba rute mola gore ba o respect. Okay. But ye a e re gore o dire mašata le bona. Akere ke ntho elane gore o no bontšha motho gore you need to respect me. You need to treat me with respect. and then when coming to mabaka a ditšhelete ke bona mabaka a ditšhelete ke bona sepela gabotse ge e le gore mo mathomong a beke o ka kgwetsa gore maybe o na le go shorter here and there tseba gore e ka se affected the whole week gana mo bekeng tšhelete e tlo ba gona go na le tseno le le gore le tlo ba gona ka rapholo ba gago gomme o le appreciate ke bona o thabile kudu ka lona and then ke bona o tlo le spenda gabotse ka gore a ke o bone o spenda too much ntho kgole ke bona ke bona o leka go save tšhelete o e šomiša gabotsana ga bohlale e leng tšo e la gore le ka moso ka tla kgwetšele gore o ba le emergency o ba le bothata bo bitseng o ba lebaka le le itseng la nyaka tšhelete ka sepiti wa tseba gore o na le yona a o tlo tlha o emema le dipanka o dira dilone o emema le mashonisa o ya go kgopela so ke nto la gore ke bona o o bjakantšha mabaka ao a tšhelete gabotse o plana gabotse and then when coming to dilo tša di-relationship ka nako nngwe this week o ka nna wa kgwetša le gore o ba le go feela very lonely o ke kwa o le mo bodutung nako nngwe maybe o fila o ka re molekwane wa gago wa o nyamiša ka dilo tše ditsenyi maybe o fila o ka re this person ga available kore o gona mara emotional ga a gona o ka re le go dutse le yena o ka re maybe yena o naganne something or somewhere or mohlomongwe uh, your partner o ba busy ka tsela e leng gore ga a sa hwetša some time to spend with you a kere maybe o busy ka mebereko ya gage and wena you, you need some time to spend with this person a kere so e ka nna kgwetša le gore ya go tshwenya mo moyeng a kere mare maybe mohlong maybe is best o dule fase le ena le leke go solver this thing maybe mošomo kha o dirago Ke mošomo wa lebakanyana e le gore maybe o kgwetše le gore um dilo tša gage tša mošomong di behind o leka go phusha gore dilo di sepela gabotse akere ka nako ngwe maybe ke ntho la gore maybe this person o na le business e le gore le wena wa e tseba o kgwetše le gore maybe o na le di-problems ka ra business ya gage dilo tše le gore di a mo affecta gore um di affecta le social life ya gage di affecta le personal life ya gage o ka mo thuša ka eng e leng e leng ana le ka nna fase la le ka o e solva jwang this thing akere maybe o ka mo thuša ka maile a maitseng jalo jalo wa mohlomong maybe a ka needa a professional help akere goba professional advices tša gore na ga se tša kopana mathata maitseng a ka leka go a solva ka tsela mang o se ka kgotse le gore ge dilo di sa sepela gabotse dilo tše le gore di ama tšhelete dilo tše le gore di tliša tšhelete wa kgotsa ge di sa sepela gabotse and then at the end di affecta

ka letsogong la right gore o tshwanetse o choose tsela ya go ya ka letsogong la left na go na le ntho e le tlo diragala e le gore you need to make a decision but then o tlo go kgwetsa o sa tsebo rona o make a decision ya mohuta mang so o tlo make sure gore o cleare your mind go se kwa ba le any temptation dilo tse e le gore di tla go tempter gore wena o tšee the wrong road akere o tlo go nna fase o kore o nya o o lebelele di šiša dilo ga botse gore o kgone go tša tsela ya makgonthe so ye ke choice ya gago o na le a free will ye se ka nako ngwe ka no invite mangelo a gago gore ba tle ba tle go thuša go make the right decisions but this is your free will le ge motho mongwe a ka tla mo wena a tla go advisa you still have a free will o seke wa chooser di-advices tša thongo because ba re le dira so go sa se dilo tša di sa sepele ga botse wa kgotsa gore o thoma o blame batho bale o blame motho la gore okay gore today ke be ka re ga situation e so ka baka la gore moketekete o rile ke dire so o thoma o blame yena make your own choices ka mehla but make sure that you make the right decisions okay um ke yona reading ya rena ya this week ke itlogela gona moki ka ra ke rate gore e be e telele and then a re kopanang gape beke e latelago ke a le leboga